Azul, toujours azul fell-awen ay iqbayliyen a tiqbayliyin s umata, anda ma tellam anda ma tellam toujours amennuɣ yettkemmil toujours C'est une troisième réponse à Merouche et à Chorhantal. Ad d-uɣaleɣ kan ɣer lavidyuwan-ines i yexdem sed iḍelli, anda akken akk i d-yehder, anda akken akk ceggaɣen la deuxième vidéo tagi si la troisième réponse, bla ma nɛawed-d kan i lehdur, bɣiɣ kan ad sen-d-iniɣ i Ɛacur Henṭal d Ɛmiruc i iruḥen, i iruḥen zeɛma, ruḥen lsiɛran, ils ont rejoint lsiɛran.

Ass azekka s unefti a leqbayel, je suis pas contre la mer Roche, c'est un arbier, c'est un chanteur, mais tasertit xaṭit. Teffɣem, xla-ken-id, vous êtes des adolescents en politique, d ibujaden n tsertit, am kečč, am Aacur Hanṭal, euh, udiɣ abɣa kan ak id iniɣ amer si vous êtes un grand menteur. Un grand menteur, tura ak id iniɣ amek. Déjà, ass azekka, ass-nni ad terra yessi tagi le statut de, de l'animidi, tḥellim akk l'animidi zeɛma, tḥellim l'animidi, étant donné que le statut de la Kabylie yemma-tneɣ teɛreq-aɣ, aha deg kini ad ruḥeɣ ad d-ḥelliɣ le statut de l'animidi neɣ de l'amaziɣiti entière ɛad-it. Ah ya sidi, ad neḥseb ad d-ḥellim d lestatit d alamidi. Ass-a azekka, anwa ara yawin cciɛa? Yah, leqdic d kunwi ara iqedcen a leqbayel akk yellan din, ama d kečč Ɛmiruc, ama d Ɛacur Afenṭal, ama ma llan wiyaḍ nɣan si teswit, anwa ara yawin cciɛa? Aḥeqq Ṛebbi ar daɣen teḍru am tin akken i Litwa n Nurafrika. Anwa anwa anwa i xedmen leqdic akk anwa t-ixedmen? D Emma Sharman. Anwa i wwin cciɛa? Anwa? D Msali Lḥaǧ. Ah aw aḥeqq Illu neɣ amal la c'est une vérité. Ad d-uɣaleɣ ar la vidéo-nni d-tceggɛeḍ sdiɣ deg-a. Slet-d mliḥ a Leqbayel. Je suis pas jaloux de lui hein. Nekk ttaṭṭarfeɣ-t i lehdur-is.

Terwi ad d-fkeɣ lipreuve amek, anda akken i k-yenna, i sen-yenna i wid ayen asen, aneggaru deg-wen il est prêt, alukan alukan as i d-yessiwel Ferḥat, soit disant d netta i d-yennan lehdur-agi, alaama zemreɣ ad ten-id-iniɣ nekkini weḥd-i deg umadaɣ, ur ak-yeqqar ihedder au nom de la maturité politique, zeɛma c'est un sage, ur yessexṣar ara lehdur neɣ wih, yenna-ak, yenna-ak. Yenna-yasen, Leddi yid-wen! As-d-yessiwel lferḥat neɣ as-d-yesseffer, ḥacakum, as-yawi tameṭṭut-is. Deg wagi d lehdur, as-yawi tameṭṭut-is. Otrement, ulac argaz ara yawin tameṭṭut i urgaz.

Yak, yak, imi tebɣiḍ tura neɣ zun bakruzi, ceggaɛen-k-id zɛama ad txemmeḍ ayen umbert akka-id nebbin i yiḍeggren ay arun ajjel, ula d axbac ur texbiceḍ ara, ula ar ḥaca akka lukan ad mmteɣ ara tguza tanker au monteur akken i k-yenna Gandhi, Gandhi, tessnem Gandhi a leqbayel? Gandhi, win akken i k-yennan.

Euh, tu veux dépasser toutes les rébellions de la cam, tous les rebelles, ama d Maɛtub, ama d Ferḥat, ama d wayeḍ, ama d wayeḍ. Asers kan iman-ik ay argaz dali. Asers kan iman-ik, asers kan iman-ik, sers kan iman-ik, ifḍeḥ-ik-id Rebbi. Vous êtes, vous êtes

Keččini lehdur tessneḍ keččini ur gneḍ lehdur ah ah la ah ssexlaɛeḍ akk lɣaci s lehdur-inek ah ah ah ah tessexlaɛeḍ lɣaci s lehdur-inek ah ad tettbineḍ ar dagi bli vous êtes un monteur vous êtes un faux indépendantiste ur ttadder ara farḥat Ur ttadder ara Ferḥat. Même Meɛtub tu n'as pas le droit d'y t'attendre parce que tu veux le dépasser. Tebɣiḍ ad tɛelqeḍ lgrad d iman-ik bla ma ɛelqen-ak lɣaci. Tu veux, tu veux gonfler ta cote s yiman-ik, mais c'est grave. Acu akka-agi?

Ar akka, tixer taɣar. Keččini bu jed, keččini c'est un saboteur, teɛyiḍ txeddmeḍ drapeau, drapeau aka i Kabyle deffir-k, drapeau Kabyle zerba ad theddreḍ, c'est pour saboter, c'est pour saboter un bateau qraj n whisky, wihin, tihin, tihin, zdat-k akka-agi, zeɛma.

Le maxilla tolère os total si l'acceptation, le maxilla vrai la incité, akken i k-yehwa ili, le max mačči d kečč ɛmiruc, neɣ d nekk, neɣ d wayeḍ, neɣ d soit disant d Ḥmed Aberkan, neɣ d Yeḥya Saudi, neɣ d Ḥeddus Jellal, neɣ.

Akk ligro, ligro rebban, ligrojya, tebɣiḍ akk ad terreḍ ddaw, ad d-ifrir ssufella. Ad tina lemhenna uzayit, finalement, ad win yeffeɣ nnif yezzen zzit, i d-yettifriren am zzit,

Aḥeq a Rebbi d Rebbi ar sitta Nanti taqbaylit ar tbaneḍ diɛinani awal nneɣ a k-t-id soit disant la Numidia i as réussi a s'azekka lɛar tuɣalem d iqeddacen am kečč am Ɛacur Henṭal am wid akk yellan yid-wen acca ar ttawin at lɛerbub tu le veux ou non l'exemple fka-awen-t-id s l'étoile du nord africain

Ad tekuffrem, buddeɣ-awen les hémérroïdes externes, externes! Vous n'arrivez plus à s'asseoir sur une chaise, d aya kan ara awen-id-iniɣ, nekk ur ken-id-ttergameɣ ara s yemma-twen neɣ wihin. Tanemmirt-nwen a kra n id-isellan, ma ḍelmeɣ s tafla, ma uqmeɣ lḥemdullah. Aya bye bye, ǧǧiɣ-awen talwit.